Tutan cu zei kong dah kan i ruah lai ti si ahcun hlan lio kan pipu hna, kan nupa hna nih mitlau an timi phun hnih kong kha atutan cu kan vun i ruah hna lai i, hi kan i ruah hlan te ah A pakhatnak bik ah vun in sawm ṭhan. Tuahke vun tuah ṭhan ka duhmi cu hi kan YouTube channel hi Chin miphun, Lai miphun kan tuan viar le kan nunphung te, kan holh le kan ca kong ah ai pehtlaimi paohpaoh kha hika ah hin sharing kan i tuahnak, kan i chimhnak kha a si i zeiruang dah hi bantuk hi kan tuah ti asicun hmailei chanthar mino, ṭhangthar mino hna nih i kan Lai miphun kan tuan viar le kan nunphung kong kha, kan holh le kan ca kha thuk chinchin le kau chinchin in kan theih khawhnak hnga ding caah ti kha nika han si duhthahmi a si. Atu hna cu Google Translate kha Hakha Chin holh in khan a ngah cang. Hi holh thuk pipi kan thiam khawhnak hnga ding ca zongah khan holh thuk kan chim chel, pupa phungthluk kan chim chel khakha a si. Nika han kan tuanbia hlanlio kan pipu hna nih an rak tuah tawnmi phung kha Hika ahhin chanthar mino hna nih kan theih khawh ve nakhnga ding caah khan kan tuanbia kan nunphung kan dirkamh pakhat a si caah hika YouTube zong kha subscribe na rak tuah ve nakhnga ding caah khan sawm kan duh. Cun Facebook zong ah follow rak tuah khawh a si i cun share zong tuahpiak khawh a si ti kha hika ahhin a hmaisa vun in sawm kan duhmi a si. A si ahcun kan program kan thawk hna lai i hlanlio kan pipu hna kan nupa hna nih mitlau an timi phunhnih a um. Cucu zeidah a si kan ti ah pakhatnak bik cu nau chuak thar, kun thiam rih lomi, min zong sak rih lomi, mithi pawl kha mitlau an ti hna. Cun a pahnihnak ah thinghmui zawtnak a ngeimi le mitlu an timi hna kha Mitlau timi cazin ah an chiahmi hna a si. Hihi zawn ahhin hi hna pahnih mitlau an timi hna hi an thih tik ahhin thlan an tuah ningcang ai dang. Cucu kong zong cu hika hin kan vun langhter lai. A pakhatnak bik kan chim a si ahcun nau a chuak tharmi, kun thian rih lomi, A thimi kha mitlau an ti hna. A ruang kan vun chim lai i kaa hin a tanglei ah hin a dongh tiang ṭha tein vun ngai law. Hika hin kun timi cu a pakhatnak bik ah kun timi cu cangkun ti a si. Cangkun timi cu hlan lio cun inn pakhat kha innkhan zong um loin khi Pakhat sawsawh in khaan pakhat sawsawh pe khan innpi kha coka ah ai ṭuai. Cucu rawlchuannak tappi pawngah khan ihnak a um i cucu cangkun ti duh hnawhchanmi a si. Cun hika zawn ah hin kun thian timi cu cangkun timi thian kha a si. I Israel miphun hna i ni sawmthum le ni thum hnuah nu cu voi zei kan ti lai? Kunthian a si tiah mithiang an si te an nu phung hngalhnak kha a thiang tiah an co. An ruah bantuk in khan hlanlio kan pipu hna zong nih hika ah hin Pastor Ngun Peng nih a ṭial ning ahcun Kunthian timi cu pa kha ni sarih hnu ah Kunthian a si, nu kha ni nga hnu lawng ah Kunthian a si. tiah a ṭialmi kan langh a langhtermi kha kan hmuh khawh. Cu hika hin Pu Ngun To nih a ṭialmi cauk chung kan zoh si ahcun khakha si lo. Pa kha na hlei nga a si i nu tu kha na hlei thum. Cu hnu lawng ahcun kun thian a si ti kha hika hin ca kan rel tiah kan hmuh khawhmi a si. I a vun i dang ngaingai. I nain zapi nih Hakha nih kan tuah deuhmi cu pa kha na hlei nga hnu, nu kha na hlei thum hnu lawng ah khan kun thian a si. I Pastor Ngun Peng ṭial ning ahcun nu cu ni sarih hnu, sorry, pa cu ni sarih hnu, nu cu ni nga hnu tiah khan a ti. A tuan ngaingai. I khakha zahawi dah a hmaan ti kha cu kan theih lo caah, kan theih lo caah. Hakha nih kan tuah bikmi cu Pu Ngun To nih a ṭialmi pa cu ni hlei nga hnu ah kun thian a si, nu cu ni hlei thum hnu ah kun thian a si ti hi Hakha nih kan tuah bikmi kha a si. Hika hin zeidah chim ka duh ti si ahcun, Pastor Ngun Peng ṭial ningin kan vun zoh a si ahcun Kun Thian timi cu cucu Cangkun timi a vun thian te nu phung an si nakin a thian hlan kha cu nau zong kha ni sarih lawng a si caah pa a si cun ni sarih lawng a si caah min zong an sak rih lo a ti. Zeiruang kan ti si ahcun Kun Thian hlan cu min sak rih a si lonak a ruang cu khakha naute kha a thih lai le a nun lai zong theih a si rih lo caah min zong an sak lonak a si ti kha hika in a ṭialmi kan vun hmuh khawhmi a si. Hi cucu Kun Thian timi min zong an rak sak rih lomi, kun zong thianh rih lomi naute A fawinak cu nau chuak thar te ko u si law kan chim duh bikmi cu an thlan kong kha a si i cucu nau chuak tharmi te kun thian rih lomi nau min zong sak rih lomi nau i a thih ahcun cucu an thlan kha zeitindah an tuah ti si ahcun hi laibel timi chungah khan an sanh ti si cucu nau ngakchia ruak te kha hi laibel timi cu tlak um in an sermi bel kha a si i cucu tlak um chungah khan an sanh i kawm tangah phundang kan chim cun tuchan holh kan theih khawhnak hnga ding cacun inn tangah khan an phum ti si cucu zei ruang dah mitlau te an ti ti si ahcun min zong a ngei rih lo cun kun zong thian rih lo mi minung ti mi cazin ah ṭheh rih lo mi a si caah khan Cucu mitlau tiah an tinak a si ti kha hika ah hin aa tuanbia kan rel tikah khan aa pupa tuanbia kan rel tikah khan kan hmuh khawhmi a si. Cun a pahnihnak cu zei a si kan ti si ahcun thinghmui zawtnak a ngeimi le mitlu pawl kha mitlau an ti hna. I zeiruang dah an ti hna ti kha kan vun zoh ṭhan a si ahcun an thih hlan in annih cu Zei kan ti lai? An, an thih hlan ti tikah an thih lai i an thaw a cah hlan ah khan thlan an cawhpiak cia hna i cucu thlan chung ah cun an thaw cah hlan ah uh, an chiah hna. Zeiruang kan ti cucah an ṭih tuk hna i uh, a kan chawnh barh sual le ti kha an ṭih tuk hna caah uh, khan An thlan chungah an thaw a cah hlanah khan an chiah hna. An ruahnak ahcun an thaw a cah a si ahcun minung pum cungah cu an zawtnak cu a kai kho. Cucaah an ti ah a dang tiah thlan bak ah khan a nung an nung bak in an thaw a cah hlan ah an chiah hna ti a si. Hi cucu an thih tik zongah khan Zeitindah an tuah hna kan ti si ahcun thlankhar kha an cawhpiak hna lo. Thlankhar cawhpiak loin khan khati khan hnah kha khuh i chilh sawhsawh a si tiah an ti. Hi zeitluk in dah an rak ṭih kan ti si ahcun cucu an thlan ah zu a si ah va a si ah an tlaihmi hna zong kha zei kan ti lai ai awk ah an ruat lo. Zeiruang kan ti si ahcun an ṭih tuk lung khan si. I khuaibu ummi te hna zong kha chim phung ah an ruat lo. Cutluk cun thinghmui zawtnak a ngeimi le mitlu an timi hna cu an rak ṭihmi hna a si. I an thih tikah zeitiang dah an ti hna kan ti si ahcun cu nu cu pa i vei mitlau an timi thinghmui zawtnak a ngeimi le mitlu hna i an umnak inn hmun le hma tiang zong kha khi khi kal an ngamh lo ti kha a si. I an thih hnu tiangah an min ah a tangmi cu mitlaupa hmun, mitlaupa umnak ti kha an thih hnu tiangah khan khiti khan min an sak ti kha a si. I chim duhmi cu hlanlio kan pipu hna nih mitlau an timi hna phunhnih cu nau a chuak tharmi, a chuakkami, min a ngei rih lomi, a thimi hna le cun thinghmui zawtnak le mitlu te Cucu a thimi hna kha mitlau an timi hna a si. Hi cu bantuk cu hlan lio kan pipu hna nih khan phundang tein thlan zong an tuahpiak hna, phundang tein an vui hna i cucu hawi sin zong i vui a si lo. Video uar phun i si ahcun YouTube ah khan subscribe rak tuah ve. Hlan lio kan pipu hna an nunphung an tuanbia, an phungthluk te an holh thuk pawl kha tampi kan cawnnak a si caah khan subscribe na tuah ve ahcun kan Lai miphun, kan Chin miphun, kan holh, kan ca, kan nunphung le dirkamh a si ve ti kha a donghnak bik ah cah kan duhmi a si. Na hnu video tu ah khan kan i tong ṭhan te hna lai. Bye-bye.